Нарыйа, кырдал кыыһа, оҕо сааһым саамай кэрэ өйдөбүлэ араадьыйаны кытта ыкса сибээстээх. Араадьыйа диэн алыптаах тылы иһиттэхпинэ, мин оччугуйкаан оҕо сааһым кэрэ кэмнэрэ бу баар курдук тиллэн, сырдаан, чугаһаан кэлэллэр. Араадьыйа мин оҕо сааһым истиҥ доҕоро, ииппит иһирэх ньээҥкэтэ этэ. Оччолорго мин үстээх-хастаах, куударалаах баттахтаах, сэрбэкэчийбит кыракый кыысчаан этим. Ийэлээх аҕабын кытта кып-кыракый хотугу бөһүөлэккэ олорорум. Аҕам бэтэринээр буолан хас да хонугу быһа учаастактары кэрийэ сүөһүнү, сылгыны эмтии, атыгар олорон баран хаалара. Ийэм кулууп үлэһитэ күнүстэри түүннэри кулуубунан, фермалар кыһыл муннуктарынан сылдьара, араас мунньахтарга сүүрэрэ. Атын оҕолор курдук эбэлэрбэр атаахтыахпын кинилэр олус ыраах бааллар. Детсад туһунан этэ да барыллыбат. Детсад бу дэриэбинэҕэ отой суоҕа, инньэ гынан күнү быһа дьиэбэр соҕотоҕун олорон тахсарым. Дьонум үөрэнэн Үөрэхтэрин бүтэрэн комсомол путевкатынан хотугу сири өрө тарда кэлбит дьон быһыытынан күнү быһа үлэлэриттэн ордубаттара арыт эбиэттии кэлэллэрэ арыт суох. Дьиэбэр муҥур хотун бэйэм хаалабын, дьонум таспыттан хатаан кэбиһэллэр Хата испиискэни тыыппаппын, онно уот абааһыта хаайтара сытарын бэркэ билэбин. Биирдэ ийэм кырыбыайкатын чүмэчигэ күлүбүрэччи уматан, уот абааһытын кытта ыкса билсиһэн турардаахпын. Хата ийэм баар буолан быыһаммытым. Онтон ыла испиискэ диэн кутталлаах кыылы олох тыыппаппын. Дьиэбэр соҕотоҕун олорон ытыахпын да сөп, ыллыахпын да сөп Ол гынан баран мин ытыырбын олох сөбүлээбэппин. Хата, ырыа ыллыырбын туохтааҕар да сөбүлүүрүм. Хас сарсыарда аайы ороммуттан ойон тураат, истиэнэҕэ ыйынан турар араадьыйабар ыстанабын. Олоппоско хатаастан тахсан араадьыйабын саамай улаханыгар туруорабын Араадьыйаттан сүрдээх үчүгэй музыка дьиэм иһигэр кутулла түһэр. Мин дьонум утуйар оронноруттан сыттыктарын курсуга сабыытын сыыйа тардан ылабын уонна төбөбөр саба быраҕынан баран музыка дьикти алыбыгар уйдаран үҥкүүлээн эргичийэбин Үксүгэр араадьыйаннан нууччалыы тэтимнээх ырыа дьиэрэйэр «Е где мы, друзья, дальние края, станем новоселами и ты, и я». Бу ырыа эрчимнээх мелодиятыгар уйдаран ыллаһа-ыллаһа кыракый дьиэм иһигэр хотоойутук хаамабын Араадьыйам биирдэ эмэ сахалыы саҥардаҕына, мин саха дьоллоох киһи суох буолар. Кыракый дьааһык иһиттэн бииртэн биир кэрэ кэпсээннэр, сахалыы ырыалар суккулла сыыйыллаллар. Сүрдээх үчүгэй, ис киирбэх куоластаах, дьахтардаах эр киһи ыллыылларын ордук сэҥээрэбин. Кырдал-кырдал кыыһа, кылбардыырым сыыһа, туохтан маннык үөрдүҥ, чоҕулуччу көрдүҥ Мин кырдал диэн тугун билбэппин, ол эрэн кырдал кыыһын ыраах Дьокуускайга үөрэнэ сылдьар ийэм балта Машаҕа маарыннатабын, бука эдьиийим курдук кырасыабай кыргыттары ырыа оҥостон ыллаан эрдэхтэрэ диэн бүтэрдии сэрэйэбин. Нарын баҕайы куоластаах эр киһи сотору-сотору Украинаҕа күннээх саһыл суоҕун, кырпай маҕан кырсала үөскээбиттэрин туһунан ыллыыр Мин ону олус дьиктир диибин, саһыл да, кырса да үөскээбэт туох дьикти дьиибэ дойдутай диэн муодарҕыыбын, баҕар өссө кус да суоҕа буолуо, моруоска отон да үүммэтэ буолуо, оччоҕо тугу аһаан олороллоро буолуой диэн аһынар санаа кыыма кылам гынар. Ардыгар араадьыйам Ньургун Боотур туһунан олоҥхолуур Оччоҕо мин иннибэр булгунньах саҕа туус маҥан аттаах бухатыыр көстөргө дылы буолар уонна былыты быыһынан самолет көтөн кэлэр сирин диэки көтөн кыырайан хаалар. Араадьыйа доҕордоох буолан мин туохтан да куттаммаппын. Истиэн аҕайынан турар кыракый дьааһыга кытта нууччалыы да, сахалыы да ырыа ыллаһан мин күнүс бүппүтүн билбэккэ хаалабын Киэһэ дьонум кэллэхтэринэ, саҥар ыаны үөрэтэн, бэлэх оҥорон тоһуйабын, нууччалыы, сахалыы ыллаан чуопчаарабын